il-father confessor. Għet li t-kara, għabduna mpaċbċu, ma ġera xejta. Imma ma nistax ma nkellmu, xo, ovvjament. Dan huwa, eh, eh, kien lecturer tijaj għal-ftit zmin kont nis saħħar, nisimgħu jitkellem u ovvjament kif ġie ħadd peċi u qed nirrakkuntaw l-Università bħalissa qed jiġri. Qed jiġri ħafna affarijiet u xejn punt huwa daqqa rajt l-Università baqgħet sejra. Mhm. Ftit kliem. L-istudenti fat għadni kif għamilt għax vox pop għal l-istudenti tagħna biex nara kif ħossuhom. U l-maġġor parti kuntenti bil-lectures. Imma ovvjament mhumiex kuntenti bil-fatt li mhux jiltaqgħu ma' sħabhom. Ovvjament il-problemi psikoloġiċi huma kbar, allura jitolbuni laqat regolarment. U jien ma niddejjaqx ovvjament. Imma spiċċajt il-ħin kollu tiegħi daqqa mmexxi bħala kap ta' dipartiment loġikament. Barra li torganizza l-lectures l-affarijiet kollha, tieħu ħsieb Pastru il-care kważi tal-istudenti. Marelli. Mhux ovvjament jekk hemm problemi psikoloġiċi, eċċetera, dak nirreferuhom lill-counselors għax għandna grupp ta' counselors tajbin l-università. Imma f'affarijiet oħrajn isibuhom mitlufin. U ssib il-ħin il-bambin miegħek. Jiena nieħu pjaċir insegwik fuq Facebook, nieħu pjaċir naqra l-istatuses tiegħek bħalma kont dejjem, nammira ħafna x-xogħol li tagħmel, nammira ħafna illi tella' u l-illustrazzjonijiet li huma vera meaningful. Kultant niġbed saqajja n-nies ukoll. Tiġbed saqajja n-nies imma dik hija s-sabiħ tal-karattru tiegħek. Inti dejjem hekk kont u dejjem kont, dejjem sibt il-pożittiv, challenges ikollna dejjem fil-ħajja. Dak li jkun dejjem jaf fejn hu qiegħed miegħi, ejja ngħidu hekk. Iva, iva, vera, vera. Inti ilek tafni snin issa u Issa ili nafek, ili nafek. Tafni through ups and downs. U ssib il-ħin tikteb il-kotba tfal ukoll. Għidilna daqsxejn. il-kitba tfal minn dejjem kienet biex ngħid kien ħabba kbira għalija. Minn dejjem, mhm. fil-fatt. Għalkemm għandi ħafna kodba l-kbar ukoll, imma kodba tfal jibqgħu Ġermund sfida kbira għaliex, għaliex ta' 63 sena, qed nikteb kodba li qed jaqrawhom tfal ta' 10 snin u 10 sena, ta' li inti allura mhux biżejjed li jaqrawhom, importanti għalija li jieħdu gost ħafna bihom. U mill-li rajna mill-ewwel professur Asfur, Li kont ktibtu wara sitt snin. Fil-fatt għandna xi illustrations ukoll ħankunu nistgħu naraw. Kont kont jien sitt snin ma nikteb li bħat tfal. Tinti tafni ktir, jiena mħabbat ħafna kont il-moment. Daqqa xi exhibition lemmu law daqqa xi poeżiji daqqa xi rumanz daqqa xi ħaġa oħra. Dejjem għaddej. Sewwa, allura u kont ili ma nikteb li bħat tfal u ktibt il-Professur Għasfur bħala fantażija ħelwa ta' ridt noħloq karattru illi Fil-letteratura barranija għat-tfal hemm ħafna minnhom il-professur eċċentriku, ah. l-inventur eċċentriku, dak li kapaċi jivvinta kollox, taf xi ngħid. Mela, mela, mela. Eżatt, tant huwa fabbli huwa ħelu, ix-xeħta tiegħu hija kartuni ħafna l bekk fil-fatt qegħdin penġihom forma ta' kartuns. Fatt l-ewwel meta bdejt il-professur Asfur, qabel ma bdejt ktibt l-ewwel kelma konġa penġejtu. U bid-dera tfal oġobhom. Oġobhom f'tali mod li l-ewwel ktieb inbih kollu kellu reġa' jistampah. Chris Guppetti tal-Mela, mela, mela, mela. Speċta, u kont diġà meta spiċċajt l-ewwel bih kont ġa bdejt nikteb it-tieni wieħed, imma bad kellha ħafna x'nagħmel, ktibt chapter daqshekk. Chris Satlu qedna. Qalli aħna naraw l-qudiem speċta. Meta, ovvjament, reġa' stampa l-ewwel ktieb, qalli dak it-tieni ktieb lestejtu, għatlu ktieb taqsima, għatlu t-tieni ftit xhur. U ovvjament kienet lena tiegħi li nerġa' nidħol fil-qalba tal-professur u nivvinta u nagħmel. Di darba daħħal professur mara wkoll, kienet importanti ħafna dik. Għaliex jiena nikteb il-ktieb, irrealizzajt, ħarġet riċerka mill-Ingilterra, illi bil-kotba bl-Ingliż kollha tax-xjenza, terz biss tar-rappreżentazzjoni tal-professuri biex tal-inventuri tax-xjenzjati huma nisa. Ah, Allura, u proset. realizzajt f'daqqa waħda għalkemm ma kelli l-ebda- kandi l-ebda riċerka li naħseb jien li fil-letteratura tfal Maltija iktar u iktar. Għandna bżonn. Allura tħan indaħlu xi ħadd sura ta' nisa. Proset. U hija ħelwa ħafna żwieġi, karattru ħelu, fabbli, vadiri, intelligentissima ovvjament, eċċentrika daqs il-professur Asfur ovvjament. Xi ġmiel. Kif x'inhi ċ-challenge għax nimmaġina li hija challenge biex tikteb għaż-żgħar għaliex inti all right inti kbir, adult, tista' taqra ħafna. X'inhi ċ-challenge imma biex tikteb u żżommu relevanti għat-tfal tal-lum il-ġurnata li ma domx bil-mentalità ta' meta kont żgħira jien? Ekku, ekku. Claire, żewġ affarijiet. L-ewwel nett, ovvjament, jien ġej mill-komunikazzjoni. Jiena xogħli huwa dak, jiena nikkomunika xogħli u tista' sejħali komunikatur professjonali. Eh, dik hija ħaġa importanti ħafna għalija. Ovvjament jiena nistudja wkoll x'qed jiġri fid-dinja tal-komunikazzjoni. Loġikament, eh, parti minn xogħli, parti minn xogħli nistudja l-effett ta' teknoloġija u l-effett tagħha u qed jiġri fuqna lkoll, inkluż fuq it-tfal, loġikament. Fadili, sa ċertu punt għandi, ħa nuża kelma bl-Ingliż, insights dwar il-mod kif qed jipproċessaw it-tfal. Dik hija vantaġġ għalija bħala kittieb fid-dinja tal-lum. It-tieni hija li jien naħseb jien bqajt tifel żgħir. Jiena stess personalment, meta niġi biex nikteb għat-tfal, ma naħsibx aktar bħala raġel ta' 63 sena illi xogħlu huwa jgħallem l-università eċċetera, imma attwalment ngħid ara, jien kieku kelli għaxar snin, ħdax-il sena, biex Kif qed nieħu naħseb? gost.
Proset. Ekk. Very U good. ovvjament trid toqgħod attent għat-terminoloġija, toqgħod attent għal-lingwaġġ, to- tuża kliem li qed jintuża bħalissa u hemmhekk forsi fejn falli ftit. Għaliex ma nafx daqshekk dik il- id-dinja, it-tfal tiegħi kibru issa wkoll. Mhux hekk? Fejn qabel kont pereżempju ċerti kotba li kont ktibt meta t-tfal kienu żgħar, It-tfal tiegħi stess kienu l-protagonisti għax stajt nara x'kienu għaddej. Issa le, issa l-osservazzjoni tiegħi biss tista' tgħinni f'dik il-ħaġa. Imma kienet importanti ħafna għalija. Fatt, fl-ewwel wieħed, in-narratriċi hija tifla. Ħaġa oħra li mhix daqshekk komuni. Tifla brava, intelliġenti, kapaċi, kienet hi tsolvi dil-problema, insomma. U fit-tieni wieħed huwa tifel li huwa ħabib tagħha. Imma li wkoll ma ngħidhiex dejjem kien, imma fil-mod kif jitkellem eċċetera tinduna li hemm ċerti affarijiet, taf inti, speċi nisimgħu ħafna fuq ADHD u hekk dal-aħħar. Mela, mela, mela. Huwa hekk.
Imma ma ngħidhom kien, sempliċement u dek huma traits li jgħinuh fil-fatt isolvi l-problemi kollha li jinqalgħu meta jispiċċa d-dinja assedjata mill-aljeni. Tiġi hemm element ta' sorpriża fih, fil, fil, fil, u għal min hu tajjeb li qed tgħid? Huwa mirat, qisu normalment ngħidu bejn id-disa' u t-tlettax-il sena, l-iktar, imma jiena naf pereżempju kitbuli ruxxmata parents li qrawh diġà, u qaluli Marija Santa. Jiena mejta biex naqrah. Marija Santa kemm hu, kemm hu tajjeb. Jiena mejta biex naqrah.
Jiena, l-idea hija din, Dejjem hemm elementi ta' biex wieħed jitgħallem fih eċċetera, imma l-iktar ħaġa importanti għalija hi li min jaqrah jieħu gost jaqrah. Eh, mhux dik. Dik, dik, dik. Dik hija s-sigriet ta' kollox fil-verità fil-qari. U ħadt gost anke meta t-tfal reaġixxew għall-ewwel wieħed, ta' rombo di. Kemm ħadt gost inkellimhom. Din rali mmur fl-iskejjel meta jitolbuni biex immur għax m'għandix ħin. Imma ġieli darba fil naċċetta. U kieku taf, it-tfal dawk hekk il-ħdax ta' sena kif jidħlu fih. U fil-qalba għodju jisaqsuni hekk u għax hemm fekruna wkoll. U din fekruna ma li titkellem ma' nies biss meta jkun qed jaqbżu minn dimensjoni għall oħra pereżempju. Mhm. Imma professur dejjem, hija iktar persuna intelligenti fil- Aħna promovina ħafna l-qari kemm stajna speċjalment f'din l-aħħar sena fil-pandemija li. Importanti. Għaliex peress li kulħadd daħal iktar fit-teknoloġija, naħseb anke inti spiċċajt tuża jiena spiċċajt nuża t-teknoloġija iktar biex nkun naf x'qed jiġri, mingħajr ma trid għadni iktar id-dar, allura tidħol. Imma mbagħad ippromovejna kemm nistgħu l-qari. Provat taf x'għamilt jiena kleru. Ktibt ktieb, irrealizzajt li t-tfal maqfulin id-dar. U li jekk ħajaqraw u nixtieqhom jaqraw, M'għandhomx kotba li jirriflettu s-sitwazzjoni tagħhom. Allura ktibt ktieb, appuntu fuq dik il-ħaġa. Dom ġimgħa u nofs nikbu, mhux wisq. Penġejtu, eċċetera, u ddeċidejt illi biex da joħroġ fil-ħin xi tfal ikunu jistgħu jaqraw, sewwa, puntu, użajt it-teknoloġija. Tfajtu online u kuntent ħafna x'in togħġob u xteret u kulħadd ma naħsibx li hawn tifel u tifla u omm u missier ta' dawk it-tfal li ma qrawhx hawn Malta. Ma taqlibtu għall-Ingliż u mbagħad attwalment Ikkraxxja l-website. 1000 gigabytes. Wow. Għaliex ehm, spiċċa fuq il-listi ta' eh, New York Educational ehm, xismu għaw department. Affarijiet bħal daw. Għadi, teknoloġija. U l-professur Asfur mhm. huwa speċi kontinwazzjoni ta' dik l-atmosfera ta' A. Illi qegħdin ngħixu ġo żminijiet uniċi. Allura ħaġa tajba li taqra fuq affarijiet uniċi. Proset, proset, ħafna vera grazzi vera ħadd peċi illi illi ġej. Nassigura kien ħadd gost immens kli. Le, vera grazzi.
Aħna ħan nintellaw iktar informazzjoni anke fuq dawn iż-żewġ kodba bħas-soltu ħana dejjem inħeġġu kemm nistgħu biex intom tħeġġu l-tfal tagħkom u huma eh, sors ta' bonding ngħidilha, bl-Ingliż ħa ngħidilkom, imma tistgħu tiddiskutu x'qed jiġri, tistaqsuhom, nippruvaw insibu kemm nistgħu aħna permezz tal-qari. Modi ta' kif ikollna komunikazzjoni b'tat. Importanti kler dik, importanti ħafna. U jiena għalhekk sibt li pereżempju ħafna drabi li l-ġenituri jaqraw il-ktieb qabel ma jaqraw it-tfal. Il-problema li kelli li naf żgur li tlaqqas tliet stidjar fejn kien hemm ġlieda kbira bejn it-tifel u l-omm. Għaliex l-omm li taqra hi u t-tifel jaqra hu, kien hemm dik Għax jiena nkunu ngħid huwa da li jekk jaqraw l-ewwel żewġ faċċati t-tfal ħa jinqabdu. Dik, dik. U jibqgħu jaqraw u tibżax għax mhux se jitilfu.
Proset, jiena daqt ngħidlek fuqu, żgur għax ħa naqrah żgur għax għandi wkoll.
Taf il-kummenti tiegħek napprezzhom dejjem. U anzi nifaħħom nittamaw ikun hemm it-tielet ktieb dawk il-kummenti li nirċievi dejjem jidħlu ġo fihom. Proset, grazzi ħafna, proset ħafna, ibqa' sejjer hekk għax jiena dejjem kif għedtlek insegwik u nieħu pjaċir ħafna, tagħtini ħafna pożittività u jiena dik li nagħmel illi insegwi min hu pożittiv kemm nista' f'din il-ħajja. Jiġri jiġri fid-dinja fl-aħħar mill-aħħar tħoss kemm tħoss u tweġġa' kemm tweġġa'. Jekk inti ma tippruvax illi toħroġ minn ġol fostqa, sewwa, ħa teħel hemmhekk.
Daqshekk hu. Daqshekk hu feature żgħir u iktar mistiedna bqgħu magħna.